א גוט מארגן, ערב שבת קודש פרשת צב, שבת הגדול, דאס איז שוין דעם גרויסן שבת לפני יום, וויאזוי שטייט? לפני בוא יום הגדול והנורא, מען האלט שוין דארטן ביי דעם קרב יום אשר היא לא יום ולא לילה, אוי רם הודא, כי לך היום, לך הלילה, דו ביסט דער וואס מאכט טאג, דו ביסט מאכט נאכט, ממילא דו קענסט מיר ברענגען יענעם טאג וואס איז נישט קיין טאג און נישט קיין נאכט, ביאנד דעי, ביאנד נייט, עס האלט מיר יעצט ביי צב, מען גייט שוין אריין אין פסח, יום טוב פסח, טענק יו סאו מאטש פאר אלע בחורים וואס זענען דא, שכוח, און מען גייען מיר, אפילו עס איז שבת הגדול יעדער איז ביזי, מען מאכט פסח די ספרים, און עס טוט זיך, מען פארקויפט דעם חמץ, און מען גייט אלעס כשר'ן, און דאך געבט נעמט מען צייט יעצט דא ערב שבת קודש צו לערנען דא, צו עס מאכן שנעל, נישט אויפצוהאלטן דעם עולם, די היינטיגע שיעור ועוד איז געספאנסערד. לעילוי נשמת ר' מרדכי זאב בן ר' חיים אהרן האלבערשטאם וואס האבן שוין נעכטן גערעדט וועגן אים, און ער איז געווען א איד א ממש א איבערגעגעבענע איד פאר זיין משפחה, איז עס אוודאי אז ער איז היינט איבערגעגעבן פון מן השמים, ווייל מן השמים קען מען טון נאך סאך מער וויפיל מען קען טון דא פון די וועלט, פון די וועלט איז מען לימיטעד, וויפיל וואס מען קען קען מען, דארטן אפילו וואס מען קען נישט קען מען יא, ווייל דארטן האט מען צוטריט צו די העכסטע זאכן. א אינטערעסאנטע מעשה וואס איך האב געהערט, אז ממש פאר ער איז אוועק האט ער צוגערעדט צו א קאזין זיינע ער זאל גיין צו די סיום השס, דער וואס איך ווייס נישט וואס איך האב אין די סיום השס, איך האב נישט געלערנט, זאגט ער קום ס'גייט זיין טויזנטער אידן מ'גייט זיצן צוזאמען, מ'גייט זאגן קדיש צוזאמען, אמן צוזאמען, ברבים, קום, ער האט אים געצאלט א טיקעט, ער האט אים געזאגט קום. און לאנג סטארי שארט, דער איד איז געווארן זייער מורא'דיג נעסראגיש, און האט אנגעהויבן צו לערנען דעמאלטס, יעצט איז שוין אדורכגעגאנגען זעקס יאר, ער גייט שוין באלד מאכן א סיום השס די ערשטע מאל אין זיין לעבן, זכות, טאקע זיין א גרויסע זכות, ר' מרדכי זאב און ר' חיים אהרן, און אויכעט היינט האב איך געוואלט זאגן א ווארט וועגן ר' משה ניו-יארקער, די וואך איז זיין די יארצייט, די שבת איז די יארצייט פון ר' משה ניו-יארקער, ר' משה בן ר' יצחק אייזיק. יעדער איינער וואס קען לערנען א משנה און זאגן א לייכן צינדן א לעכט היינט פאר רבי משה בן רבי יצחק אייזיק ער איז געווען א איד וואס איז געווען ממש באהאלטן שבהאלטן מיענט טו סעי ער האט ליב געהאט ווען מען האט ווען מען געמיינט אז ער איז גארנישט און ער האט געמאכט אזעלכע זאכן מען זאל מיינען אז ער אז ער ווייסט נישט וואס ער רעדט אבער די וואס האבן געקענט די שפראך האבן געזעהן מורא'דיגע זאכן ס'איז אזוי ווי אימעדזשין איינער וואס קען נישט קיין מיוזיקל נאוטס און ער קומט אריין, זעט ער ווי איינער זאגט פארן צווייטן, אה, גיב מיך א דזשין מיינער דארטן, איך קען, איך מאך א האמרי פון א סעווענט, און מען גייט גיין אויף א פלעט די, און ער זאגט וואס רעדט איר סעווענט, פלעט, ווער רעדט פלעט, וואס פאר א קאר, פלעט, וואס, ער קען נישט די שפראך, מילא מיינט ער די מענטש ווייסט נישט וואס ער רעדט,

אזוי זענען געגאנגען וואו ווער איז דאס אן איש קדוש מאוד ער פלעגט איך געדענק אים נאך ער פלעגט זיך דרייען אין ניקלשבורג ער פלעגט אמאל זיין אין די לאוער איסט סייד פלעגט זיצן אין די פארק פיטערן די פייגעלעך און מען האט געוואוסט שוין דעמאלטס ס'איז געווען גרויסע אידן דעמאלטס וואס האבן געזאגט אויף אים גרויסע זאכן דאכט זיך די טשארטקובער רבי אין די לאוער איסט סייד האבן די גרויסע צדיקים געוואוסט וועגן אים צו זאגן שפעטער האט מען אים אראפגעברענגט דא אין ניקלשבורג און ער פלעגט זיך זעצן דארטן, מיין טאטע האט אים געזעצן אויבן אן, מיין טאטע פלעגט אים געבן די פיש אזוי אריינקומען און געבן פאר אים קודם, נאר מען האט ער גענומען און אזוי האט ער געגעבן פארן עולם צו עסן. און די אידן אין ניקלשבורג האבן זוכה געווען, זיי האבן אים געזען אפ פראנט, איך אליינס האב אמאל געהאט א מעשה אזוי, איך בין געווען א בחור, א בחור ווי אלע בחורים, אויפגעשטאנען שפעט ווייסט דיך, שטייט אויף, האלבע טאג שוין דורכגעגאנגען, און איך האב געזען איין זאך, עס איז נישט קיין תכלית, מען מוז אויפשטיין פרי, איך האב מיך אונטערגענומען, קאנסיסטענסי, איך וועל אויפשטיין פרי יעדן טאג, מיין מקווה, דאווענען געהעריג, אכט אזייגער בין איך שוין פערטיג, אפגעדאווענט, אפגעלערנט, אפ. מורא'דיגע פילינג דאס, פאר א בחור וואס יעצט בין אין זמנים יעצט, און איך בין געגאנגען, איך האב אנגעהויבן צו דאווענען צופרי, איך בין געגאנגען מקווה, געדאווענט, דאס, איך האב געפילט אזוי גוט, ס'איז ארומגעגאנגען נאך א טאג, נאך א טאג, נאך א טאג, איין שיינעם טאג גיב איך מיך א וועק אויף, ס'איז ניין דרייסיג. און איך גיי צו מיך, יוי, ווייסט, איך האב ליב קאנסיסטענסי. כאטשיג ס'איז שווער פאר מיך, זעסט דאך די חק. איך גיי דערמיט, נישט קיין חילוק וואס, ווייל אזוי קען איך, אזוי ווי מ'זאגט, ס'איז מיין סטריק. כ'האב שוין אויף דואאלינגאו האלט איך שוין מיין זיבן הונדערט און דרײַ און דרײַסיק טעג. ווייל ס'איז, ס'איז א סטריק. כ'וויל נישט ברעכן דער סטריק. סאו כ'גיי אויף דעם, און איך איך שפיר ממש ווי איך וויל, איך בין אזוי צעבראכן געווארן, איך גיי יעצט אנקומען אין שול נאך די מנין, איך ווייס נישט איך האב מיין מנין אפילו דעמאלטס, שוין איך שטעל מיך אויף און איך גיי אין בית מדרש, איך בין זייער צעבראכן געווען, און איך און איך האלט מיין תפילין, אזוי ווי איך וואק צום שול זע איך ווי ר' משה קומט צו גיין, ער איז דעמאלטס געווען אין א וויל טשעיר שוין, און איינער פושט אים, און ער וואקט אדורך און ער בייגט זיך אויף זיין קאפ צו מיך, און איך זאג אים גוט מארגן ר' משה, און ער זאגט מיר, בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות, ער מאכט מיך אזוי, און איך הער בבוקר בבוקר, חזק חזק ונתחזק, און פאר מיך איז דאס געווען wow that's all i needed to hear חזק חזק בן איש חזק, בבוקר בבוקר בהאי טבא איז הניירות, און ער האט בכלל ער האט נישט גערעדט קיין סאך אבער ווען ער האט גערעדט האט ער געזאגט זאכן, פלעגט זאך מקענען זיצן גאנצע שעות ביינאכט מיט לעכט און מיט זאגן זוהר, א געהויבענע איד געווען, און היינט ער ליגט דארטן ממש דא אין מאנסי און מענטשן זעהן דארטן ישועות, זאל מען טאקע זאל זיין א זכר נשמת און א זכות פאר אונז אלע, רבי משה ורבי יצחק אייזיק. סאו מענטשן וואס ווילן זיין א חלק אין דעם, מען קען לערנען משניות, מען קען צינדען לעכט, מען קען לערנען תורה, אלץ פאר רבי משה ורבי יצחק אייזיק, און אז מען וויל, איז דא יעצט א א איד וואס האט געשריבן א ספר תורה, וואס האט געשריבן א ספר תורה פאר ל זכר נשמת פ ר משה ב ר יצחק אייזיק, ווער ס'וויל זיין א חלק אין דעם, מ'וועט ארויף לייגן דא דעם לינק, און מ'זאל אריין ווארפן דארט וויפיל מ'קען אריין ווארפן, ס'זאל זיין א חלק אין די ספר תורה מקדש לכבוד לכבוד הצדיק ר' משה ב ר יצחק אייזיק זאל זיין זיינע, זאל זיין זכותו יגן עלינו, זאל זיין זכות מגן זיינע פון צלם, יעדער זאל קענען געהאלפן ווערן בכל מיני ישועות און רפואות און וואס מען דארף האבן, שדוכים, זיוויגים, קינדער, אלעס די זכות פון צדיקים זאל זיין מגן אויף אונז. שוין צום אריינגיין יעצט דא, בעז השם די מאמעך זונטאג וועל איך רעדן וועגן יאנקל טעבן, און און איך בין געגאנגען מנחם אבל זיין יעצט, ער איז אוועק יעצט, בין געגאנגען מנחם אבל זיין, און האב איך אפגעווארנט אפאר אינטערעסאנטע מעשים, מען וועט שוין זען די ערכות לאזן פאר אים. לאמיר אריינגיין יעצט דא, מיר דארפן מאכן השלמת הפרשה, און נאכדעם גייט מען לערנען משניות, מיט אפאר אינטערעסאנטע זאכן אין די משניות, און מען וועט לערנען א טראפקעלע גמרא, א טראפקעלע זוהר, א פיצעלע זוהר ריווח, הלכה און מוסר, און זעמיר פערטיג אין טווענטי פייוו מינוטס, אפשר ווייניגער, סאו לאמיר אריינגיין דערין פולי. זאגט די הייליגע תורה, קאפיטל ז' פסוק ל', ידיו תביענה, זיינע הענט, מ'רעדט פונעם כהן דא, זאלן ברענגען את אישי השם, דעם פייער אפער פונעם אייבערשטן, את החלב, די פעטנס אל החזה אויף די בריסטן, יביאנו, זאל ער ברענגען, את החזה, די בריסטן, להניף עושה, נישט אויף מקריב צו זיין, נאר אויף אויפצוהייבן, תניפו, אויפהייבן, לפני השם, פארן אייבערשטן, ויקטור הכהן, און זאל דער כהן זאל מקריב זיין את החלב, דעם, דעם פעטנס המזבח, צום מזבח, והיו החזה, און ס'זאל זיין די, די בריסטן, לאהרן, און לבנון, צו אהרן און זיינע קינדער, והשוק הימין, און די רעכטע שאנק,

פון די שעכטונגען פון זייער קרבנות, ואת און איך וועל עס געבן, און איך האב זיי געגעבן, עושם, לאהרן הכהן צו אהרן הכהן לבנו צו זיינע זון, לחוק עולם, צו זיין פארן אייביגע געזעץ, מאז בני ישראל, פון די אידישע קינדער, זאת משחת אהרן, דאס איז די גרויסקייט פון אהרן, און משחת בניו, די גרויסקייט פון זיין זון, מאיש ה' פון די פייער קרבנות פונעם אייבערשטן ביום הקרב אויס זיין מיטאג ביז אזאנס, מקרב זיין לקיים לי, מיך צו באדינען, צו באדינען דעם אייבערשטן, לכהן להשם, צו באדינען דעם אייבערשטן, אשר ציוו השם, וואס דער אייבערשטער האט באפוילן לעשות להם, צו געבן פאר זיי, ביום משחו, אויסהאבן אין די טאג,

זאָגט דאָס די תורה איז פאַר דער עולם, פאַר דער מנחה, פאַר דער חטאת, פאַר דער אשם, פאַר דער מליאם, און לזבח השלמים, אשר ציוו השם וואָס דער אייבערשטער האָט באַפוילן את משה פאַר משה בהר סיני, אויפן באַרג סיני ביום צוואותו, און דאָ וואָס ער האָט באַפוילן את בני ישראל די זקנים להקריב את קרבנם, מקריב צו זיין זייער קרבנות להשם פאַרן אייבערשטן, במדבר סיני אין מדבר סיני, וידבר השם אל משה אַליין האָט דער אייבערשטער גערעדט צו משה אַזוי צו זאָגן, קח, קח איז אויס יצחק, קח, נעם, את אהרן ואת בניו איתו, אהרן מיט זיינע זין מיט אים, ואת הבגדים און זייערע קליידער, ואת שמן המשחה און די שמן המשחה, ואת פר החטאת און דעם די שטיר פונעם קרבן חטאת, ואת שניו איילעם און די צוויי רינדער, ואת סל המצות און די בעסקעט פון די מצות ווייסט כל העדה הקהל נעמט צוזאם די גאנצע געמיינדע אויף פסח אויל מועד ביים טויער פון אויל מועד, וואס זאל מען טון דארטן? ויעש משה קודם האט משה געטון כאשר ציוה ה' מויז וואס די אייבערשטער האט אים באפוילן, ותקהו אל העדה און ער האט צוזאמגעזאמלט די עדה אויף פסח אויל מועד צו אויל מועד, ויאמר משה און משה האט געזאגט אל העדה אז זעהט, אל העדה צו די עדה, זה הדבר אשר ציוה ה' לעשות, דאס איז די זאך וואס די אייבערשטער האט באפוילן צו טון, ויקרב משה את הארון ואת בניו, משה האט דערנענטערט צום כיער

ויתן ולו וואס האט אייפערט און ארויפגעלייגט אויף אים די אייפער, ויח גערויס און האט זיך אנגעגארטלט ביי חשוב אייפער מיט די אייפער'ס גארטל, ויפת לבו און האט אים צוריך געשטעלט מיטן גארטל, וישם עליו את החושן און האט ארויפגעלייגט אויף אים די חושן, ויתן אל החושן און ער האט זיך געגעבן אונטן דעם חושן, את האירים ואת התימים, די שריפט מיט די שם המפורש אינעווייניג, וישם את המצנפת און האט ארויפגעלייגט דעם הוט על ראשו אויף זיין קאפ, וישם אל המצנפת אל מול פניו, ער האט ארויפגעלייגט אויף דעם הוט אקעגן זיין פנים את ציץ הזהב, דעם גאלדענעם, די ציץ פון גאלד, נזר הקודש, די הייליגע קרוין, כאשר ציווה השם אזוי האט דער אייבערשטער באפוילן את משה דער משה, ויקח משה, און משה האט גענומען א שמן המשחה, די זאלב מויל, וימשח את המשכן, ער האט געזאלבט דעם משכן, ואת כל אשר בו און אלעס וואס אין אים, ויקדש אותו און האט עס געהייליגט, ויז ממנו, און האט געשפריצט פון אים, פון די שמן המשחה, על המזבח, אויפן מזבח, שבע פעמים, זיבן מאל, וימשח און ער האט געזאלבט דעם מזבח ואת כל כליו, און ער געזאלבט די מזבח, אלע זיינע כלים, וואס א כיער, דאס קעסל, וואס קאנע און די בית, לקדשם די צו הייליגן, ווי א יצוג משמן המשכן, און געגאסן פון דעם שמן המשכן על ראש אהרן, אויף די קאפ פון אהרן, וימשח עשה לקדשו, און ער האט אים באזאלבט אים צו הייליגן. רשי זאגט ויהי בבתחילה יוצק על ראשו ואחר כך נותן בין ריסי עיניו און מושך באצבעו מזה לזה, סאו ביי דעם זאגן א ק יוונית קען זיין ס'א ק ק יוונית, א ק אזוי און נאר אזוי צווישן די אויגן אזוי אזוי, נארמאלערהייט וואלט מען געמיינט צו זאגן אזוי. אזוי, נו, בקיצור, ס'האט זיך פשוט מיט דעם. פאר יא, אה, די אלף זענען אויף האטליין, אזוי, אזוי, דאס דערמאנט מיר פון די מעשה פון, אין מאנראו בעקערי געווען א אונגארישע וואס פארקויפט חלה, סאו דארט איז זי געווען אויפן טעלעפאן א לאנגע פרייטאג נאכמיטאג די עולם שטייט דארט און בעט חלה חלה, און איינער קאלט אריין און יענער האט זעט דאס געפרעגט וועלכע מין חלות זיי האבן, און זי זאגט, האב איך די האלע, די האלע, מיט די האלע. אויפן טעלעפאן יענטש גוט וועלכע, זי ווייסט וועלכע די האלע. אזוי פיל איך יעצט ווען איך זאג אזוי, אזוי, אזוי, און דער וואס זיצט אויפן האטליין זאגט אזוי וויאזוי, וויאזוי, אזוי, וויאזוי, אזוי, זאל זיין אזוי, זאל זיין אזוי, זאל זיין אזוי ווי דער אייבערשטער וויל, זאל זיין אזוי, אזוי, זיין אזוי, וויאזוי, זאל זיין אזוי ווי דער אייבערשטער וויל. סאו א קאפאנעם אזוי מיינט צו זאגן אז אזוי ווי רש י זאגט, בתחילה יוצק על ראשו, גיסט אויפן קאפ אויפן שטערן, ואחר כך נותן מראית עיניו, און ער נעמט אראפ פון די שפיץ פון אינמיטן פון די שטערן אראפ צו די אויגן, און אזוי מראית עיניו, ומושך באצבעו, צווישן די ברעמען פון זיינע אויגן אזוי אזוי, בקיצור. מען האט געדארפט גאר ווערן ווען ס'האט געקומען די צייט. ויקרא משה את בני אהרן, און משה האט דערנענטערט די זון פון אהרן וילבשם האט זיי אנגעטון אנגעקליידעט כתונות, מיט העמעדער, ויחגר אותם עפן האט עטס אנגעטון א גארטל, ויחבוש להם מגבעות, און האט זיך אנגעטון היטן, כאשר ציווה ה' את משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפעלן את משה, ויגש האט דערנענטערט ספר החטאת די שטיר פונעם חטאת, וישמח אהרן און בניו צו דיין. און אהרן און זיינע ענינים ארויפגעלייגט זייערע הענט על ראש הפרה חטאת אויפן קאפ פון די שטיר פון דעם חטאת, וישחט, און ער האט געשחטן דעם פרה חטאת, ויקח משה את הדם, און משה האט גענומען די בלוט, ויתן על קרנות המזבח, און עס האט געלייגט אויפן קרן אויף די ווינקלעך פון מזבח סביב ארום און ארום, וואס מיינט צווישן שתיים שן ערבים, באצבעו מיט זיין פינגער, וחטא את המזבח, און ער האט גערייניגט דעם מזבח את הדם, יצחק, על סדר המזבח, און די איבעריגע בלוט האט ער אויסגעגאסן אויף די אפגרינד פון די מזבח בעקע ד ש ה, און ער האט זיי געהייליקט, ער האט אים געהייליקט לכפר עליו צו פארצייען אויף אים דורך די קרבנות, ויקח, און ער האט גענומען אז כל החלה באשר על הקרב, די גאנצע פעט וואס ליגט אונטן אינערליכסטע אייוועלט וואס איר זעהט, די רויטע פלייש, די הכבד, און אביסל פון די לעבער וואס שטייעט לויז און די צוויי נירן וועלכע כעלט ביי הן איז זייער פעטנס, ויגט ה' משה אויף המזבח, און משה האט זיך מקטיר געווען אויפן מזבח, ווערסט א פאר אין די שטיר, ווערסט אויר אין זיין הויט, ווערסט בשרו אין זיין פלייש, ווערסט פרסו אין זיין מיסט, שרף באש האט ער פארברענט אין פייער מחוץ למחנה אינדרויסן פון די מחנה, כאשר ציווה ה' את משה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן אויף משה, ויקרב און ער מקרב געווען איז אהל העולה די ווידער פונעם קרבן עולה, ויסמך אהרן און בניו אהרן מיט זיינע קינדער האבן ארויפגעלייגט את ידיהם זייער האנט על ראש אויפן קאפ העולה פונעם ווידער, וישחט. און ער האט געשחטן דעם אייל, ויזרק משה את הדם, און משה האט געשפריצט דאס בלוט אלע מזבח סביב, אויפן מזבח ארום און ארום, וואס זאל בדרך שתיים שנה ארבע, ווער ס'האט אייל, און די ווידער ניתח, און אין סך האט ער צעשניטן זיינע שטיקער, ויקטר משה, און משה האט מקטיר געווען את הראש, דעם קאפ, וועס א נסכים די שטיקער וועס א פעדער אין די פעטנס וועס א קערה וועס א כרעיים די אינעווייניגסטע חלק אין די קניען רחץ האט ער אפגעוואשן ביי מים מיט וואסער ויקטר מויל ויקטהר משה את כל העיל און משה האט מקטיר געווען דאס גאנצע ווידער א מזבחו אויפן מזבח עולה היא דאס איז א עולה ס'איז א קרבן עולה דערהייכן איך אויך איש אל העיל השם כאשר ציוו את משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן משה ויקריב את העיל השני און ער האט מקריב געווען דעם צווייטן אייל, אייל המילואים, דאס איז די ווידער פון דעם ערפילונג, וישמח י אהרן את בניו ואת ידיהם, און אהרן האט זיינע קינדער ארויפגעלייגט זיינע הענט, א ראש אייל אויפן קאפ פונעם ווידער, וישחט, הו, האט ער אים געשחטן, הויט ער אים געשחטן, דער צווייטן אייל, ויקח משה מדמו, און משה האט גענומען מדמו פון זיין בלוט ויתן אל תנח אוזן אהרן האימנות, און האט געגעבן די בלוט אויפן לעפל פון דעם רעכטן אויער פון אהרן, והבויען, און אויפן דיקן פינגער, הידי הימנית פון די רעכטע האנט, והבויען רגל הימנית, און אויף די דיקע פינגער פון די רעכטע פיס, ויקרב את בני אהרן, און ער האט דערנענטערט די זון פון אהרן ויתן משה מן הדם, ער האט געגעבן פון די בלוט על תנוך אזנם,

און זייערע פעטן פון א שויק און מירן די רעכטע שויק און מסל המצות און פון די קרבן פון די בעסקעט פון די מצות אשר לפני ה' וואס איז פארן אייבערשטן לקח חלת מצה אחת האט ער גענומען איין דיקע מצה וחלת לחם שמן און חלת לחם שמן אחת און איין דיקע ברויט באגאסן מיט אויל ורקק אחד דאס איז קרעקער א דינע מצה וישם על החלבים און ער האט עס געלייגט אויף די פעטנס, ועל שוקי מן אויף די רעכטן פיס, ויתן את הכל, און געלייגט אלעס, על כף אהרן, אויף די האנט פון אהרן, ועל כף בניו, און אויף די קינדער פון זיינע זין, וינוף עושם תניפה לפני ה', און ער האט זיי אויפגעהויבן א הייב אויפהייבונג פארן אייבערשטן, ויקח משה עושם מעל כפים, משה האט עס גענומען פון זייער הענט, ויקטר על מזבחו, און עס מאכט געווען אויף די מזבח, אלה האלו, אויסער די קרבן פון עולה, מליא מים ביז אין אדער פילונג דערהייכן כח איש אל השם, איש ההיא, לה', ס'איז פאר א געשמאקע גערוך, א פייער קרבן פארן אייבערשטן, ויקח משה את החזה, משה האט גענומען די בריסט, וועיז, און די פייער און ער האט זיי אויפגעהויבן, תניפו, א אויפהייבונג לפני ה', מעיל המליאים פון די ווידער פון די פילונג, למשה, צו משה, היה לו מנה, איז געווען א צוגעטיילטע מתנה, כאשר ציווה ה' את משה, האט דער אייבערשטער באפוילן דעם משה, ויקח משה משמן המשחה, משה האט גענומען פון דעם אויל דעם זאלב אויל, און מן הדם פון די בלוט אשר על המזבח, ויעז און האט געשפריצט על אהרן ועל בגדיו ועל בניו, אויף אהרן, אויף זיינע קליידער, און אויף זיין זון, ועל בגדי בניו, און אויף די קליידער פון זיין זון איתו מיט אים, ויקדש את אהרן ואת בגדיו, און אהרן, האט געהייליקט דעם מהרנ ס בגדיו זיינע קליידער ואת בניו זיינע זין ואת בגדי בניו און די קליידער פון זיין זין איתו מיט אים. ויאמר משה, און משה זאגט צו אהרן צו אהרן ואת בניו זיינע זין, בשלו את הבשר, פסח אוהל מועד, קאכטס דעם פלייש דא ביי דעם אפענונג פון דעם אוהל מועד, ושם תאכלו איר זאלט דארט עס עסן, ואת הלחם און די ברויט אשר בסל המליאה, וואס אין די בעסקעט פון דעם ערפילונג, כאשר ציוויתי להם אזוי ווי איך האב באפוילן אהרן ובניו, אהרן און זיין זין יאכלו איר זאלן עס עסן, והנושא בבשר ובלחם. און דאס בלייבט איבער פון די פלייש און פון די ברויט ביי עשה שריפה זאל מען פארברענען אין די פייער, און ביי פסח אוהל מועד, פון די פסח אוהל מועד לויט צייט צו שבעת ימים, זאל מען נישט ארויסגיין זיבן טעג, עד יום מלא יצא מים מלאיכם, דאס איז געמיינט די שבעת ימי המלאים, אז ס'ווערט אנגעפילט, מען זאל נעמען די די זיבן טעג ווי לאנג ס'פילט זיך אפ די ערפילונג, כי שבעת ימים ימלא עשה אתכם, ווייל דעם זיבן טעג וועט ער אנפילן ענקערע הענט, ס'הייסט מחנך זיין צו טון די עבודה, כאשר עשו ביום הזה. אזוי ווי משה האט געטון אין די טאג, ציוה ה' לעשות, אזוי האט דער אייבערשטער באפוילן צו טון אלע זיבן טעג, לכפר עליכם צו פארצייען אויף אייך, איר פסח, אוהל מועד, און ביי דעם טיר, ביי דעם עפענונג פון אוהל מועד, תשבי זאלט איר זיצן יומם ולילה ביי טאג און ביינאכט, שבעת ימים, זיבן טעג, איר שמרתם את משמרת ה', איר זאלט עס אפהיטן, די אפהיטונג פונעם אייבערשטן, ולא תמותי, איר זאלט נישט שטארבן, כי קראנצי ואייסי, אזוי בין איך באפוילן געווארן, ויעש אהרן און בניו און אהרן זיין זון האבן געטון אז כל הדברים, די אלע זאכן אשר ציווה השם וואס דער אייבערשטער האט באפוילן, ביד משה, אין די האנט פונעם משה, אן אריינקוקן, ווער קען געסן וויפיל פסוקים איז דא אין דער וואכעדיגער פרשה? כ'וועל אים געבן א הינט, ס'האט צו טון מיט דער וואכעדיגער פרשה'ס נאמען. וויפיל? ניינטי סיקס. זעקס און ניינציג פסוקים איז דא אין פרשת צו. איז דעט ביוטיפול? נעכטן בין איך געווען מיר ארויסגעגאנגען מיט פעמילי צו א רעסטוראנט, און די ארדער איז געווען ארדער ניינטי סיקס. אבער איז געווען א אידישע וועיטער און עס איז געווען א נישט אידישע וועיטער. סאו די אידישע וועיטער איז נישט געווען קיין וועיטער, געווען א משגיח אין שטעטל דאס. בין איך צוגעגאנגען צו די אידישע וועיטער הויעך האב איך געזאגט אין פראנט פון די נישט אידישע וועיטער, איים נאט גאנא טעל יו די נאמבער אויף דאס אויף דאס ארדער, באט איים גאנא טעל יו איטס די גמטריא אויף דיס וויקס פרשה. און ער קוקט מיך אן, וואס? איטס ניינטי סיקס? און דער גויאישע ווערטער גייט, הא? וויאזוי האט ער געוואוסט? א איד קען דאך די שפראכן, פארשטייסט? אויב מען הערט די שפראכן מען פארשטייט זיך. צדיק ו'. עכט שטייט ארומגערינגלט צדיק ז'.

הייב אויף דיינע הענט און לויף צום טאטן. איז דא א משנה פון דעם? די משנה זאגט אזוי, מ'דארף זיך וואשן די הענט, פארוואס? ווייל די הענט ווערן טמא. די הענט ווערן טמא, ס'איז דא רישענע טומאה, ס'איז דא שיינערע טומאה. וואס מיינט צו זאגן אזוי, אויב מיין הענט איז רישענע טומאה, וואס איך כאפ אן יעצט, יענץ ווערט שיינערע טומאה. און אזוי די פאוער ווערט ווייניגער און ווייניגער און ווייניגער, אזוי ווי עלעקטריק קורענסי, יא? דער סאורס גייט איין די צווייטע איז שוין אביסל שוואכער, און די זעלבע זאך איז דא אנדערע מינע זאכן וואס מ'קען זען, וואס למשל וואס נאך? סאונד אויכעט יא, די ביי די ביי די סאורס איז זייער הויך, די צ נעקסטע איז שוין שני אדער שלישי, סאו טעמע האט אויכעט לעוועלס פון וואן טו טרי, זאגט ער המכניס ידו למעשה מנהיגה. וואס אפ מיין ניגע? אהא מיין ניגע, יא וואס טייטש אזוי? איינער זאגט ער לייגט אריין די האנט אין א הויז וואס איז געווארן א נגע, ידיו תכילות ווערן זיין הענט פירסט ראשון לטומאה, דברי רבי עקיבא זלת רבי עקיבא חכמים אמרו נאופ, ידיו שנית זיין הענט איז שוין די צווייטע, כל המטמא בגדים בשעת מגוי, איך האב נישט געזאגט ווי ס'איז, ידיים פרק ג' משנה א', יא? אקעי, חכמים אמרו ידיו שניות אז ס'ווערט שיינער לטומאה. דאס מיינט צו זאגן ס'קען נישט מטמא זיין קיין חולין, ס'קען נאר פסל'ן תרומה. כל המטמא בגד משעת מגעו, מטמאת ידיים ליעסט תחילת. דברי רבי עקיבא אלתר רבי עקיבא, חום ממם, ליעסט שניות. אמר ליה רבי עקיבא היכי מציני, ווי האט מען געטראפן מיט שהידיים תחילה אז די הענט זאל הייסן ראשון? בכל מקום, אין סיי וועלכע פלאץ. אמר להם, וכי היכי אפשר ליעסט להן תחילה? צו קען דאס מעגליך זיין אז די הענט אליינס זאל טמא ווערן אלס ראשון? אלא אם כן ניתן מגופו.

מעשה באשה אחת, איז אמאל געווען א פרוי וואס איז שבשרה פון ארבעט, זי קומט צום טאטן, אמר לו, האט זי געזאגט, טאטע, צו אים, נכנסו ידי לעבר ברכלי כרס, מיינע הענט זענען אריינגעגאנגען אין די לופט פון א ערדענע קיילה, אמר לה, ביתי, במה הועסת המעשה? און דורך וואס איז די ערדענע קיילה טמא געווארן? ולא שמעתי אמר מה אמר לה, איך האב נישט געהערט וואס זי האט אים געענטפערט. אמרו חכמים, די חכמים האבן געזאגט מבואר הדבר, די זאך איז קלאר, אשר נטמא באהבה טמא, אויב ס'איז טמא געווארן דורך אהבה טמא, מטעם מסי ידיים איז מטעם ידיים בפרט די טומאה, אויב ס'איז טמא געווארן דורך א וולד טומאה הראשון, אינו מטעם די ידיים מסי ידיים איז נישט מטמא די הענט, משנה ב', כל הפוסל את התרומה, יעדע זאך וואס איז מטמא די תרומה, מטעם מסי ידיים בלי שניות, מאכט אז די הענט זאל זיין שניות, היד מטמא את חברתה, איינער איז מטמא די אנדערע הענט דברי רב שיח אז ער האט רב שיח. חכמים אומרים אינו עושה שני עושה שני, אמר להם, הלא כסוי הקודש שניהם מטעם מסי ידיים, וואס הייסט כסוי הקודש? כתבי הקודש איז תורה, נביאים כתובים, אין אמאליגע צייטן איז אלעס געווען געשריבן אויף פארמעט, אזוי ווי היינט ביי אונז אין בית מדרש ליינט מען דף תורה אויך אויף פארמעט, סאו די כתבי הקודש זענען געשריבן געווארן אלע אויף פארמעט, און וואס איז געשען איז אז די מענטשן פלעגן נעמען זייער טערמע און זיי האבן עס געלייגט לעבן, כדי מ'זאל וויסן אז דאס איז טערמע, האבן זיי עס געלייגט לעבן די ספרים, זיי האבן געטראכט אז וויבאלד ביידע זענען הייליג דארף מען זיי לייגן צוזאמען, צו לאנג אין דעם ארון קודש איז דארטן אריין געטרימעט דארטן, וואס געשעהן ווען ס'איז דא עסן עקס באהאלטן, די מייז קומען און הייבן אן צו עסן, זענען געגאנגען די מייז און זיי האבן געגעסן די די זיי האבן אריין גע פסול געמאכט די די די כתבי קודש די ספרים, זיי האבן געגאנגען אנגעהויבן צו עסן די כתבים, זיי האבן ליב געהאט די פארמעסט, ס'איז ענימעלס קינד, זיי האבן אנגעהויבן צו עסן עס.

משנה ג', רצועת תפילין און מד תפילין, די רצועות פון תפילין ווערן צוזאמען מיט די תפילין מטמא צו זי'ידיים, זיי זענען מטמא די הענט, ווייל זיי זענען מחובר צו תפילין, זיי זענען מטמא הענט, ווייל אין די תפילין איז זיך דא כסוי הקודש, שומרים האבן רצועות תפילין אינעם מטמא צו זי'ן. משנה ד', גיליון שבספר, יעדער איינער וואס ווייסט אין א ספר דארף מען לאזן ספעיס אין די בעגינונג, גענוג אז מען זאל עס קענען ארומראלן. אז ווען מען ראולט ארום דאס זאל עס קענען ארום ראולן חוץ פון די פון ווען מען הייבט די פרינט די קענסט עס אנהייבן גלייך בראשית פון די ערשטע רגע דארפסט לאזן ספעיס קודם די זעלבע זאך צום סוף דארפסטו לאזן גענוג ספעיס ארויף צו לייגן אויף די עצי חיים אויף די האלץ אזוי אויף די ספר תורה ממילא דאס הייסט גיליון זאגט ער אז די גיליון שבספר, שמן, מלמעלן, פון אויבן, און מלמטן, און פון אונטן, שבתחילה, פון אנהייב, שבסוף, און צום סוף, מטעמים את הידיים, כאטש עס איז נישט געשריבן אויף דעם קיין ווערטער, האט עס די זעלבע קדושה, אזוי ווי די וואס איז די אדו ווערטער, און זיי מטמא די ידיים. רבי יהודה אומר שבסוף אינו מטמא, די וואס צום סוף איז נישט מטמא עד שיעשה לעמוד, נאר האט מען געמאכט פון אים דעם עמוד, די עצי חיים. משנה, האי. ספר שנמחק, א ספר וואס די כיסוי הקודש זענען אפגעמעקט געווארן, אבער ונשתיו בו שמונים וחמש אותיות, ס'איז איבער געבליבן פינף און אכציג אותיות בק, וואס הייסט ווי איז אנדערש די נאמען פינף און אכציג? כפרשת בהאי בן סוי אהרן, ווייל די בהאי בן סוי אהרן איז א פרשה פאר זיך, סאיז האט פינף און אכציג אותיות, במילא זעהן מיר אונז אז ס'קען זיין אזוי ווי א ספר פאר זיך, מטעם עשה ידיים. ס'הייסט אזויווי א ספר פאר זיך, און ס'איז מטעם די דיין. מגילה שכתובה בה, א מגילה ווען עס איז געשריבן געווארן אין איר שמונים וחמש אותיות, פינף און אכציג אותיות, כ פרשת ויהי בנסערון, אזוי ווי די פרשה פון ויהי בנסערון, מטעם מיסי דיין ושל מטעם מידיים. כל כתבי הקודש מטעם מיסי דיין, אלע הייליגע ספרים פון תורה נביאים כתובים זענען מטעם מידיים, שיר השירים וקהלת, מטעם מיסי דיין. רבי יהודה אומר שיר השירים מטעם ס הידיים, וקהלת מחלוקת, נאר די שיר השירים איז מטעם הידיים ס'איז הייליג, אבער קהלת איז א מחלוקה. וואס רבי שלום האט געהאלטן אז קהלת איז נאר די חכמה פון שלמה המלך, און ס'איז נישט געזאגט געווארן מיט רוח הקודש. רבי יוסי אומר קהלת אינו מטעם ס הידיים, ושיר השירים מחלוקת. רבי שמעון אומר, קהלת מקהלה בשמים, קהלת איז פון די קהילות פון בשמים, און חמירא בזל, און בזל האט מחמיר געווען, אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני בישיב משניים זקנים, איך האב מקבלה פון די צוויי און זיבעציג זקנים, ביום שהשיב את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, אין דעם טאג וואס מען האט געשטעלט רבי אלעזר בן עזריה אלץ ראש ישיבה, וויאזוי צו געדענקט מען די מעשה אין מסכת ברכות וואס איז געווען דארטן. און מען גייט לערנען אין נעקסטע פרק אלעס וואס מען האט געלערנט אין יענעם טאג אין די ישיבה, שש האט מען געלערנט אז וואס ששיר השירים וקהלות סיי שיר השירים און סיי קהלות מטעמי ידיים אמר רבי עקיבא חס ושלום לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים קיינער האט נישט זיך געקריגט אויב עס איז שיר השירים שלש איז טעמי ידיים צו האלטן אז עס איז נישט מטעמי די הענט שאין כ א דאס איז מורא'דיגע וויכטיגע זאכן צו געדענקן יעצט גייט זיין פייצעך. און ס'דא מענטשן וואס פירן זיך פסח מ'זאגט נישט שיר השירים. סאו איינער וואס ליינט שיר השירים פלעין מיט די פלעין עברית טייטש, קען מיינען ס'איז א לאוו סאנג. שיר השירים, מי שקיינעם משיג כספי, כי טוב, ס'איז אלעס ס'ווערט נייס לאוו סאנגס. מ'מיינט ס'איז פלעין אזא מין ראמענטיק קאפיטלעך. זאגט ער איז עס אזוי א מורא'דיגע זאך, שאין כל העולם כולו כדאי, די גאנצע וועלט איז נישט ווערד געווען, כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, אזוי ווי די טאג וואס שיר השירים איז געגעבן געווארן פאר די אידן. שכל הכסיבים קודש. אלע ספרים זענען הייליג, אבער דער שיר השירים, קודש קדשים, איז די האלי אוו די האליעסט, ואם נחלקי, אויב ס'איז יא געווען א מחלוקת לא נחלקי אלא על קהלות, אמר רבי יוחנן בן שיעא, בן חמיו של רבי עקיבא, דער שוואגער פון רבי עקיבא, דער זון פון זיין שווער, הגהק כדברי אבן עזאי כך נחלקי, אזוי ווי די רייע אבן עזאי האבן זיך געקריגט וכן גמורי און אזוי האט מען געענדיגט און באשלאסן. זאגט די גמרא, מסכת נידה, דף כא, עמוד א', דא גייט מען רעדן וועגן קאלערס, על גבי קאלערס, אמר רבי יגדל שמואל, וכולם עיין בלקן אלא על גבי מטל'ס לבנה, אלע פינף סארטן קאלערס בלוט קען מען אויסרעכענען וואס מ'וועט אויסרעכענען אין משנה, קען מען א בודק זיין אויף א ווייסע מטל'ס, וואס דעמאלטס דערקענט מען זיי גוט די קאלער, אמר רבי יצחק בר אבא דימא, ושחור על גבי אדום, מען וויל איבערקוקן שווארצע בלוט דארף מען זיין אויף א רויטע שמאטע, אמר רבי ירמי' דיפתא ולא פליגא, הוא בשחור, הוא בשאר דומם, דאס פון שווארץ און דאס פון אלע אנדערע קאלערס, מסקל רב אשר אי הכא, ליין מר שמואל חוץ משוחר, אלא אם רב אשר, משוחר גופא כמפלגה, אז מען קריגט זיך אין דער שווארצע בלוט אליינס האט מר אלא, כולן ב ק אין כולן, אלע קאלער אין בלוט פון די פרוי ווערט טמא, עמוק מ ק אין טמא, דיין מ ק אין לייכטער פון דעם טהור, כשוחר, ואלא מאי ישנו שוחר דנוקא פאר כדת חמינא, הוי אמר רבי חנינא, שוחר אדם היא, אז דער שווארץ הייסט רויב, אלא שלא כ, נאר נאכדעם וואס ער האט אויס. איז האבן זיי זיי נאמען געווארן קער איז געווארן שווארץ, הילכך אפילו דיין מקען נאמען לטעמא, כמשמע לן לאמיר אונז הערן אז סאיז נישט אזוי, זאגט די הייליגע זוהר הקדוש פון פרשת יתרו דף צדיק ב' עמוד א' שטייט זכור את יום השבת לקדשו זאלסט געדענקען דעם שבת איז צו הייליגן, זאגט ער דא אי רז איז די ברית קדישא, דאס איז די סיקרעט פון ברית קודש, ווייל די ברית קודש איז אויס, סאיז אויס יא, און די. שבת איז א אות. ביידע זענען הייליגע אותות. דער בגין דער בהאי ברית קיים אין כל מקור אין די שייפה גופא. דער ברית איז א מודיגע זאך אז ס'האט די כוחות פון די גאנצע גוף איז דארטן א קאמענד סענטער. והיא כלל כולו. און דאס איז די. די כלל פון הכל, אלעס אלעס איז דארטן אינקלודעד. כגוונא דא די זעלבע זאך שבת אי כלולא דאורייתא. ס'דא גאנצע תורה האט זעקס הונדערט דרײַצן מצוות אבער שבת איז די כלל פון די תורה. וכל רזין דאורייתא באי תליון. און אלע סודות פון די תורה איז אנגעהאנגען אין דעם שבת. וקיומא דשבת איינער וואס האלט שבת כקיומא דכל אורייתא. אזוי ווי ער האלט די גאנצע תורה. מאן דנתר שבת דער וואס היט שבת כמ א לנטר רייסע כלה, אזוי ווי ער גיט אונז גאנצע תורה, ברוך השם לעולמים אבימען, זאגט דער רמב ם הלכות שבת פרק ו', ישראל שעשה מלאכה בשבת, טאמער א איד האט געטון א מלאכה בשבת אין עובר ועשה בזדון האט ער געטון במזיד, במזיד אסור לו ליהנות מן עושה מלאכה לעולם, טאר מען נישט הנאה האבן פון יענע מלאכה לעולם, שאר ישראל מותר להם ליהנות במצות שבת מיד, און אנדערע אידן וואס ער האט נישט געטון במזיד, און אבער אנדערע אידן מעגן אה מעגן הנאה האבן פון ארבעט למוצאי שבת מיד ווייל צו מוצאי שבת און זיי דארפן נישט ווארטן אזוי לאנג ביז ס'זאל געקענט ווערן געטון מלאכה מוצאי שבת שנאמר שמרתם את השבת כקודש היא אז היטן שבת ווייל זי איז הייליג היא קודש והיא מעשה קודש שבת אליינס איז הייליג שבת איז הייליג אוי שבת איז הייליג אוי שבת איז נאר פאר אידעלעך אליין. שבת איז ריין, שבת איז שיין, אוי שבת איז נאר פאר אידעלעך, אוי שבת איז ריין, אוי שבת איז ריין. כיצד? ישראל שב בישל בשבת במזיד, האבן אידן געקאכט שבת במזיד, למצות שבת יאכל אחר, מצות שבת מעג מען באלד עסן אנדערע מענטשן, אבל לא לא יאכל אלומות, ער טאר עס קיינמאל נישט עסן, ואם בישל בשגגה, אויב האט ער געקאכט שבת בשוגג, אנטשקו עס איז שבת, מוצאי שבת יאכל מן ה' ביי עין החרם מיד, מוצאי שבת מעגן אלע דאס עסן סיי ער סיי אנדערע מענטשן, אזוי ווי ס'ווערט אין א נאכט וכן כל כיוצא בזה. צו בית פיירן שיוצא חוץ לדחום וחוזר בשוגג יאכלו בשבת, שלא נעשה בגופו מעשה ולא נשתנה במזיד, אויב ס'געטוהן געווארן במזיד לא יאכל עד מוצאי שבת, הסוחר את הפועל לשמור את הפרה ואת התינוק, איינער געט דינגען א מענטש ער זאל היטן זיין קי אדער זיין קינד בעיביסיטן שבת, לא יתן לו את שכרו של שבת, זאל ער נישט באצאלן אויף דעם וואס ער האט געהיטן דעם שבת יום טוב, לפי כן אין אחראי שבת זאל אויף דעם גענומען טאג, אויב געטראפן א שאדן נקי אדער נקי דעם שבת יום טוב, דארף ער נישט דאס באצאלן, ואם היה צריך איז שכיר שבת, אויב האט געדינט דעם מענטש פאר א גאנצע וואך און האט באקומען באצאלט פאר א גאנצע וואך, אוי שכיר שנה אדער פאר א גאנצע יאר, נושא לו שכרו במשלם, באצאלט ער אים און רעכנט ער אים אויף פאר דעם שבת יום טוב. טוט ער אים די זכי' אינגאנצן און ער רעכנט נישט אראפ, לפיכך ראה שבת עליו, דעמאלטס איז יא א חרייס אום שבת עליו, אלא תן לי שכרי של שבת, אבער די היתר קען נישט זאגן, געב מיר מיין זכי' פון שבת'דיגע טאג, אלא אנא תן לי שכרי של שנה אוי עשרה ימים, טאקע ווען איך גיי אויף א דזשאב אויף שבת, געווענליך זאג איך אז איך וויל מאכן א הבדלה, פארוואס אזוי דעמאלטס מיין באצאלונג איז פאר די הבדלה, א טייערע הבדלה, אז איך בין שוין דארט אויף שבת זיך שוין טון פאר שבת פאר פרי, מיין פרייז איז זייער טייער פאר די הבדלה, אדער רבי נחמן, אין דעם זאגט מען אז ווען מען טונקט איין די פינגער דאס איז אסגור אויף א פרנסה, אקעי, זאגט די הייליגע מס' ש ר ח חיים וויטאל שאר קדושה חלק ב', שער ז', בזוהר הקדוש ר' פרשת תרומה צו וואס שוין געלערנט דאס שטייט דארטן, הגדיל לספר בשבח מזכה לחיובם, די די די זוהר איז משבח זייער שטארק אז איינער וואס איז קען נעמען איינער וואס איז א רשע און אים מאכן אינטו א צדיק. מורא'דיגע זאך דאס, רבי נחמן שרייבט אין רייש פאר הבית אז דאס קען מען טון זייער גרינג דורך דעם וואס מען איז דן א איד לטובה, אז מען איז דן א איד מען זעט די נקודה טובה אין אים, פון דעם אליינס קען מען מאכן אז יענער איד זאל ווערן פון א רשע גמור צו א צדיק גמור, על ידי זה יוכל להשיבו בתשובה שלימה, נאר וואס אונזער ארבעט איז, נישט זיין ארבעט, זיין ארבעט איז אונז, צריך לחפש ולבקש ולמצא בו אוזן מעט טוב שבעוש המעט איינער רשע אז איינער קען דערזען ועוד מעט ואין רשע איז בנענתו במקומו ואין עני איז צו זען אז ער איז שוין נישט דארטן אינעם זעלבן פלאץ ווי געווען פאר דעם ווייל ער גייט צוריק צו תשובה סאו זאגט ער דא דער הייליגער רבי חיים וויטאל אז דער זוהר הקדוש זאגט אז די גרעסטע זאך איז צו מאכן פון א רשע א צדיק צו טרעפן די נקודה טובה אמר זא ק דער צד בוי למרדף בו סך היו ער דארף נאכלויפן נישט זאגן אה איך איך איך קען נישט קוקן אויף אים אה איך שוין יונק איך ניין, זוך אים נאך, זיס, זעסטו איינער דארטן? זע אים וויאזוי דו קענסט אים מאכן א טהור א צדיק, און א מקטין לב א גר שלום, דארף אים קויפן אפילו פאר פיל געלט אוועקצונעמען פון אים פון די שלעכטס פון זיינע זינד, און פאררעכטן און מסכן זיין זיין נשמה, ודו אי שבחא דיסתעלב בה קודשא בריך הוא, יתום שבח אחרית, דאס איז א לויב וואס די אייבערשט וואס די כבוד פון די אייבערשטער ווערט דערהויבן מער פון אנדערע אנדערע שבחים, והסתלקותא דו יתר מכולם, און דערהויבונג איז גרעסער ווי אלעם,

וואס א אנדערע מענטש ווערט נישט אזוי דערהויבן ווען ער טוט אנדערע מצוות, על האי בר נש כסיף, אויף דעם מענטש זאגט דער אייבערשטער בריתי הויס ואיתו החיים והשלום, וזכה למחכמה בנין לבניה, און ער איז זוכה צו זען קינדער צו זיינע קינדער, זכה בהאי עלמא ער איז זוכה צו די וועלט, וזכה לעלמא דארסא ער איז זוכה צו די אנדערע וועלט, והוא על בית לייצר טאר און ער גייט אריין אין דרייצן טויערן אין גן עדן, ולית מאן דימחא בידו עס איז נישטא קיינער וואס קען אים סטאפן, ועל האי כסיף, און אויף דעם שטייט אין פסוק גיבור בארץ יהיה זרעו. מעכטיגע העלדן וועלן זיין זיינע קינדער אויף דער וועלט, הון ועושר בביתו, געלט מיט רייכער וועלן זיין אין שטוב אויף דער וועלט, וצדקתו, און זיין צדקות, עומדת לעד, וועט שטיין פאר אייביג און אייביג און אייביג און אייביג אויף יענער וועלט, זרח בחושך, עולה ישרים, אין דער טונקלקייט וועט שיינען א לעכטיגקייט, פאר די ישרים, פאר די ערליכע מענטשן, פאר די גלייכע מענטשן, כדין דעמאלטס מלכא קדישא, דער הייליגער מלך ברוך ע טוט בענטשן לדיקנא צו די צירה דהאי באנאש פון דעם מענטש, בכל ברכהן, מיט אלע ברכות, לברך לאברהם, וואס ער האט געבענטשט אונזער זיידן אברהם אבינו, כדוברת נפשן דחיובייהו, ווייל ער האט מגייר געווען די מענטשן פון חרן, אזוי ווי עס שטייט ואת הנפש אשר עשה בחרן, ויהי אוהל, און ער גייט אריין לשבין אלמן גניזן אין די זיבעציג באהאלטענע וועלטן, דלא זכי בי בר נש אחד וואס קיין אנדערע מענטש איז נישט זוכה דערצו, ער באקומט נישט די פאספארט אריינצוגיין דארטן. ואילו מלא הוה ידע בני אנוש, ווען מענטשן וואלטן געוואוסט כמה תועלת, וויפיל נוצן וואס זכי' און זכותים זענען דא, גרמא לצדיקיא, זיי ברענגט צו די צדיקים, זכאים בגנאי, און זענען זוכה דורך דעם זיין מזכה די רשעים, הוה אזלא באסריי וואלטן זיי נאכגעגאנגען נאך די רשעים, ורודפה און זיי וואלטן נאכגעלאפן כמאן דרודף בשר חיים, אזוי לייק סאמאן הו איז ראנינג אפטער לייף, אזויפיל קען מען טון אז מ'האט אויפטוען, מ'זעט איינעם וואס מ'קען אים העלפן און אים מאכן בעסער און אים דזשאדזשן צו די גוטס און אים ברענגען צו תשובה און אראפברענגען צו ווערן א צדיק, סאדענלי וועט מען ריעלייזן די סעווענטי געיטס אפען אפ. אה, זאל מען זוכה זיין צו דעם. ברוך השם לאור מן העולם אמן ו. אמן. גוט שבת.